Дыккаг сӕр. Мӕ хъӕбултӕ, ацы ныхӕстӕ уӕм ӕз фыссын, тӕригъӕды цӕмӕй ма фтат, уый тыххӕй. Фӕлӕ уӕ исчи тӕригъӕд куы ракӕна, уӕд нын фыдразы ис сӕрылхӕцӕг, рӕстгӕнӕг Йесо Чырысти. Уый у Хуыцауимӕ фидауынгӕнӕг нывонд нӕ тӕригъӕдты тыххӕй. Ӕмӕ ӕрмӕст мах тӕригъӕдты тыххӕй нӕ, фӕлӕ ӕппӕт дунейы тӕригъӕдты тыххӕй дӕр. Йӕ фӕдзӕхстытӕ йын куы феххӕст кӕнӕм, уӕд нын раргом вӕй кӕй йӕ базыдтам, уый. Афтӕ чи зӕгъы, ӕз ӕй базыдтон, фӕлӕ йын йӕ фӕдзӕхстытӕ та не ххӕст кӕны, уый у фӕлитой, ӕмӕ цӕгат йӕ зӕрдӕйы нӕ цӕры. Фӕлӕ йын йӕ дзырд чи ххӕст кӕны, уымӕн йӕ зӕрдӕйы ӕцӕг ӕрцарди Хуыцауы уарзт. Уымӕй нын раргом вӕййы мах йемӕ кӕй байустам, уый. Ӕз баиу дӕн йемӕ, чи зӕгъы, уый хъуамӕ цӕра, Йесо куыд цардис, афтӕ. Мӕ уарзон хӕлӕрттӕ! Ӕз уӕм цавӕрдӕр ног фӕдзӕхсты тыххӕй нӕ фыссын. Ӕз уӕм цы фӕдзӕхсты тыххӕй фыссын, уый рагон у, сымахӕй зонут тӕккӕ райдианӕй. Ацы рагон фӕдзӕхст у, сымах кӕй фехъуыстат уыцы ныхас. Ӕниу уӕм цы фыссын, Уый ног фӕдзӕхстдӕр у. Йӕ цӕгат ӕвдыст ӕрцыд Чырыстийы цардӕй дӕр ӕмӕ уӕ цардӕй дӕр, уымӕн ӕмӕ талынг фӕивгъуыйы ӕмӕ сӕг рухс ныридӕгӕн рухс кӕны. Афтӕ чи зӕгъы, рухсы цӕрын, зӕгъгӕ, афтӕмӕй йе фсымӕрӕй та йе сӕфт чи уыны, уый нырма талынджы цӕры. Йе фсымӕры чи уарзы, уый рухсы цӕры. Ӕмӕ тӕригъӕдмӕ саразы ахӕмӕй йӕм ницы ис. Йе фсымӕрӕй йе сӕфт чи уыны, уый та талынг ис. Йӕ фӕндаг талынг у, ӕмӕ кӕдӕм цӕуы, уый нӕ зоны, уымӕн ӕмӕ йӕ талынг бакуырм кодта. Фыссынонмӕ хъӕбултӕ уымӕн ӕмӕ уын хатыр сты уӕ тӕригъӕдтӕ Йесойы руаджы. Фыссыном фыдӕлтӕ, уымӕн ӕмӕ сымах базыдтат райдианӕй чи ис, уый. Фыссыном ӕрыгон лӕппутӕ, уымӕн ӕмӕ сымах басастат хӕйрӕджы. Ныффыстонон мӕ сывӕллӕттӕ, уымӕн ӕмӕ сымах базыдтат фыды. Ныффыстонон фыдӕлтӕ, уымӕн ӕмӕ сымах базыдтат райдианӕй чи ис, уый. Ныффыстонон ӕрыгон лӕппутӕ, уымӕн ӕмӕ сымах тыхджын стут. Хуыцауы ныхас цӕры уӕ зӕрдӕты ӕмӕ басастат хӕйрӕджы. Ма уарзут дуне, стӕй дунейы цы ис, уый дӕр. Дуне чи уарзы, уый фыды нӕ уарзы. Уымӕн ӕмӕ дунейы цыдӕриддӕр ис, тӕригъӕдджын ӕрдзы хъӕды монцтӕ, цӕсты монцтӕ ӕмӕ хъал царды цӕстӕй кӕсын, уыдон фыдӕй не сты, фӕлӕ сты ацы дунейӕ. Дуне ӕмӕ йӕ монцтӕ аивгъуыйынц, Хуыцауы фӕндоны хӕстгӕнӕг та мыггагмӕ цӕрдзӕни. Мӕ сывӕллӕттӕ, рӕстӕджы кӕрон у. Сымах куыд фехъуыстат, афтӕмӕй ӕрцӕудзӕн Чырыстийы ныхмӕлӕууӕг, ӕмӕ ныр дӕр Чырыстийӕн фӕзын бирӕ ныхмӕлӕуджытӕ. Ӕмӕ афтӕмӕй мах зонӕм, кӕрон кӕй ӕрхӕццӕ уый. Уыдон мах ӕхсӕнӕй рацыдысты, фӕлӕ махӕй нӕ уыдысты. Махӕй куы уыдаиккой, уӕд немӕ уаиккой. Фӕлӕ уыдон ацыдысты, ӕмӕ уымӕй раргом се ппӕт дӕр махӕй кӕй нӕ уыдысты, уый. Сымах та сыгъдӕг схайджын кодта йӕ удӕй, ӕмӕ уе ппӕт дӕр зонут ӕцӕгад. Ӕцӕгад цыма нӕ зонут, уый тыххӕй уӕм, мыййаг, нӕ ныффыстон? Фӕлӕ йӕ кӕй зонут, стӕй кӕцфӕнды мӕнгдзинад ӕцӕгадӕй кӕй нӕ рацӕуы, уый дӕр уын зындгонд кӕй у, уый тыххӕй. Йесо, дам, Чырысти нӕу, чи зӕгъы, уый кӕд нӕу сайӕгой, уӕд ма сайӕгой та чи у? Уыцы сайӕгой Чырыстийы ныхмӕлӕууӕг у. Уый йӕхи тих кӕны фыдыл дӕр ӕмӕ фыртыл дӕр. Фыртыл чидӕриддӕр йӕхи тих кӕны, уымӕн хай нӕй фыдӕй дӕр, фӕлӕ фыртыл ӕргомӕй чи ууӕнды, уымӕн хай ис фыдӕй дӕр. Райдианӕй цы фехъуыстат, уый цӕрӕд уӕ зӕрдӕты. Райдианӕй цы фехъуыстат, уый уӕ зӕрдӕты куы цӕра, уӕд сымахӕн дӕр уыдзӕн иудзинад фыртимӕ дӕр ӕмӕ фыдимӕ дӕр. Ӕмӕ нын йӕхӕдӕг зӕрдӕ бавӕрдта мӕнӕ уымӕй, мыггаг мӕй цардӕй. Ацы ныхӕстӕ уӕм ӕз ныффыстон, уӕ асайыныл чи архайы, уыдоны тыххӕй. Ӕниу сымах уый схайджын кодта йӕ удӕй. Уыцы уд цӕры уӕ зӕрдӕты, ӕмӕ исчи уы ахуыр кӕна, уый хъуаг не стут. Уыцы уд уын амоны алцыдӕр, ахуро кӕны, мӕнг цы у, ууыл нӕ, фӕлӕ ӕцӕгадыл. Уӕдӕ уын Чырыстиимӕ уӕд иудзинад. Уд уӕ куыд сахуыр кодта, афтӕ. Уӕдӕ мӕ хъӕбултӕ, уӕд уын иудзинад Чырыстиимӕ куы рцӕуа, уӕд ныфсджын куыд уӕм, ӕмӕ йӕ разы къӕмдзӕстыг куыд нӕ разынӕм, афтӕ. Хуыцау раст Хуыцау кӕй у, кӕд иугӕр ут, уӕд алы рӕстгӕнӕг дӕр уымӕй кӕй райгуырд, уый дӕр хъуамӕ зонат.